Enw fi di Gwyl Roberts a dan yn byw yn Rhos Tryfan. Enw fi di Liz Roberts a dwi wraig iddo fo. Dan wrth yn bodda garddio yn enwedig trwy ailgylchu. Da ni'n byw yma yn Brith yma ers 13 o flynyddoedd. Mi fydd i mis Medi. Mi fydd mis Medi yn bydd.
Dan ni ddau yn gweithio gin Greta dan gilydd mewn ffordd gwahanol. Dwi yn licio creu petha, adeiladu petha, ond chdi ydi'r... Ia, ond
dwi 'di helpu chi neu' concrit.
Mae'n ardd dan ni 'di trio chadw i gyn naturiol os i bosib. Pan sa ni 'ma i fyw, do' na'm byd ond y gwrych a gwair, 'na'm llawer o blanhigion yn fan 'na nagoedd? O'na hydrangea a fuchsias a dim byd arall. Mae'n ffordd mae 'di roid canfas wag i ni ddechra a fel yr hen binill gin crwys ers dalwm, gwreiddyn gwn hwn a llall. Dyna be' 'di'r coed a'r planhigion 'dan ni 'di ga'l. Dwi'm yn credu mewn gwaredd lot a floda. Na. Well gen i ca'l blodyn bach ma'n saff a dyfu. A heb goed trosod a ddim by' ffansi ond Mae'n dibynnu be' 'yn ni'n ga'l yndi? Wir yndi. Dim gwrthod dim... 'Dan ni'm fussy nadan?
Nadan dim o gwbwl.
'Dan ni'n yy trio tynnu hynny fedran ni o bywyd gwyllt yma. 'Dan ni 'di gneud llyn bach lawr y' fan 'na. Llyn naturiol, atal y dyfu naturiol, brwyn betha felly. Hyd yn oed mewn pwll bach fel 'a ryw bedwair troedfadd sgwâr ydi o. On' ma' 'na doman o brofetach yno fo. A dwi'n siŵr bod 'na fa- o fa leia deg nyth yma. Mae dipyn ma' 'na dipyn Oes oes a os o's 'a ddeg nyth a dau giwn efo wel mae o'n ugian o gywion bach yn ca'l 'u magu eto dydi? O yndi. 'Dan ni'n clywad tylluanod yma yn y nos. Yndan nos. Ac t'od ca'l tylluan yma 'di adeiladu ryw gwt bach iddi yn y coed y' fan 'na a ma' 'ne wedi bod yna A peth braf o gweld ti yna gyda'r nos, mynd lawr i fanna, gweld ti yna'n hofran a dod yn ôl felly. A dyna be' 'di'r bwriad, gardd naturiol, fedrwch chi ymlacio yn 'i, dim byd ffansi, a hefyd bo' ni wedi defnyddio stwff wedi ailgyrchu. Dw i goblyn, os wela i sgip yn rwla yym wrth dreifio, dw i hyd yn stopio. O'n i 'di cael hen beipiau pridd, dwi 'di gosod heini mewn concrit, a ryw le bach fatha ryw stafell bach tu nôl i'r peipiau, a mae o'n gweithio'n wych. Mae o'n rhoi cysgod naturiol i i'r adar bach 'ma'n neud nyth, a a noson ddistaw 'dan ni'n clywed y cywion bach yn mewn yno fo. Mi faswn i'n mynd i mynd i prynu sied allan rhoi 800 amdani, ond digwydd cael llwyth o hen balets a adeiladu hefo nhw lly. A mae'r pleser yna hefyd o bod chi wedi creu rhywbeth eich hun a hefyd bod chi wedi helpu dorri coed lawr hefyd i rola, mae hynny'n bwysig iawn de. A sefydlu beth? A sofio pres yn digyn mwy o sgidia, cei. Wyt ti'n cael mwy o sgidia?
E? Da ni'n cael cnwd go lew o datws a moron a... Oedd ag y ddigon i ni...
i ni... I ddau o hwnna ni'n dan tad o nhw. A dyn beth sy'n drosodd, os o'n i'n rhewi nhw dydan. Mae gen i blue peas oedd? Oes, oes.
Ond yym ma' raid i ni fod yn sydyn iawn efo rheini. Fatha bach yn tynnu. Ma' rwyn yn tynnu adar yma. O ma' ma' nw'n bita dueddol o fita n'w sydyn iawn. Dan ni wrth 'yn bodd yn yr ardd. Yy jyst gwatsiad natur.